Lai thil ai thawhkehnak he pehtlai in khan a tawifiannak tein tonbia tawite pakhat te a um. Mah cucu tonbia kan ti tikah khan a si lomi le a um bal lomi tonbia si loin khan a rak um balmi, a rak cangmi tonbia pakhat a rak si i makhakha kanmah kan Lai thil he ai pehtlaimi, ai thawhkehnak cu a rak si timi te kha a hmasa bik ah chim ka duh i atu Lai thil Kan hrukmi pawl hiti atu a sanmi, a nakmi, a raangmi, ai hremi yawng sung khalar tampi a um cu mu. I mah vialte lakah hin tuzaan lei tuzaan ah hin ka chim dingmi ah hin a hmasat camah ti lai thil ai rak thawhkehnak taktak cu a tawifiannak in takau Con lo timi le ton lo timi in khan a rak i thawk i makhakha zeiindah a rak i thawk tiah cun ti i Matupi peng i ummi mu Matupi khua Sepi khua timi ah khan a min ah khan Pu Tho Ke timi pa a rak um i mah mipa kha a nupi nu nau a pawi i nau a pawi caah khan thlano a thei thlano a theih caah khan an nu nih khan a thlano ka theih caah khan nga sa i ka duh tuk i nga rak ka sio piak tiah khan an pa kha rak fial i mah rak fial pah ah khan an pa nih cun sur cheh ding ah khan a rak i thawh a rak i thawh i mah cun an pa pu tho khe cu mu nga sio nga sio ding ah khan a kal i nga a van sio hnik bak ah khan tiva kam ah khan anih kha a dir cu mu ing ah a van siu hnik i timhtuahnak a van neih lio ah khan ai dawh tukmi nute lasi khuachin nute kha a rak chuak i mah khuachin nute kha ai duh tuk ruangah khan amah zong kha a khuaruah har tuk i mah mi nute kha a hmuh le cangka te ang khan a zo tikah cun zei kan tila minung sinak in ti minung le khuachia lasi in sa ko cu an na duh i maka hmun ah khan khuachenu nih khan nan khua na kir ti lai lo a ti keimah sinah khan innchungkhar kan ser lai tiah khan a ti natein khan pu tho khe nih khan a duh lo zei ruangah ti cu anih cu family a nei cia mi si mah tikah khan ka nupi le ka fa le pa in um cu a ti sinatein khan lasi nu cu ai duh tuk ve tikah khan a el siang lo tikah khan makazawn khuachenu sinah kan khua rak sa i an ti i mah tikah khan pu tho khi cu inn a phan ti lo cu mu mah tikah cun an family ningin khan an lungre thei tuk an khuapi ningin an kawl an hmu ti lo nikhat ni ni thum an kawl tikah cun an hmu ti lo tikah a dong naka bia an khiahmi cu sa ni a ei sahring ni a ei salai silo sile khuachia nih an lak i salai an ti le amah caah khan ti lung an donh piak lungdonh timi cu a hlan lio chan ah cun ti mirum minei a rak si ani i khua bawi fa a si mah tikah khan bawi pakhat fa a si tikah khan lungdonh kha an tuah piak i a thi cang tiah kha an rak pom piak i mah tikah cun zei kan tila ani kha a nungmi sinah kha a rak thi cang kan ti lai cu ti asinain khan kum thum tiang kha khuachinu he khua an sa tikah khan a taksa in khan a family kha a rak ngai tuk hna i mah tikah cun khuachinu kha zeitindah a ti tiah cun zaangfahnak te ne ka family pawl kha ton ka duh tuk hna caah khan voikhat te cu ee rak ka hmuhter law rak ka tonter ko tiah khan a nawl chih a nawl chih tikah cun khuachinu nih timi cu keimah sinah kha zeitik hmanh a kir ti lo timi kha a ruah zei ruangah ti cu minung le khuachia cu umpi khawh si lo tikah khan mah tikah khan ti Khuachinu nih a ti vemi cu a si ahcun ti na kal lai, na family sinah na kir ṭhan lai, sinah tiin ti maka zawn a hrawm ahhin ti aw khuachinu nih khan thil pakhat a chiah. Maka zawn ah khin ṭhim bantuk a chiah i maka kha keimah he kan umṭinak keimah he kan umṭinak vialte kha ti minung sinah na chimmi cu na chih ni salai tiah khan a rak ti i mata khan an a ṭhen an a ṭhen i anih pu tokhe cu khua cu a phan i khua a phanh bakin khan a a nung a nung ṭhan an ti le an conglawmh cu puai an tuahpiak i mah asinain an khuaruahhar tukmi cu kum thum chung a tlaunak kha ti a zei kan ti le rak a hal hlah u a ti ko na ti khan an an khi minung ka je kan tar nan se chiu lai chu mu nam ma nan hoi la kom zong kha nikhat ni ni an tlaw man na kan lungre thei tuk chu mu atu chu kum thuma tlaw chu ma tika khan kum thuma tlaw tika chu an hal an hal chi na ti in ama ni ti mi chu ka chim kho lo ka chim a chun ka family ning in har na kan tong lai ti ati na sena ti in an lungthin ah khan ti a caam tuk tikah khan chim lo awk ṭha ti lo mah tikah cun pu to khe nih zeitindah a tuah tiah cun kha a si ahcun mah ka chimmi cu ka thih ni a si caah khan ti kha khua i ummi zupui vialte zu zu a hlan lio cu ti zegente le pathian an rak thei rih lo caah khan zu kha an nei cu mu zupu khan nei zupu vialte le sia le vok kha va la di u law ready in khin ka thih tikah nan tuah dingmi ah khan reti in ka chiah piak u tiah khan a ti hna nimah khan zeikan tala khi a thih lai kha a theih cang tikah khan ti o thlahnak kha a tuah piak dih hna i mah dih hnu ah khan a chim khuachenu he umnak kha a chim a chim le mah le cang ka te khan ti a thi a thi le a thi le cang ka tein khan a chim ning tein khan ti zeikin ti le ni thum chung kha tlahnak an tuah piak an tuah piak i mah lio ah cun zan khatnak ah khan ti a ruak kha an vui i ti ko zan khuadei an ṭap tikah khan khuanu khuapa pawl kha an mit ku tuk le an ngu dih mah tikah khan an ngut saling i ahohmanh zeihmanh an a theih lo lioah khan ai daw tukmi nu le si nu te bak kha rak ra e mah minu te kha a rak ra i mah mipa a darling cungah khan ti a ṭap i ti ṭah hla kha a hluai i mah ti khan a van ṭap lio ah khan tarnu te nih hmuh tarnu te cu zei kan tile khi ka chim duhnak cu mu phun dang ruat hlah u mu a phiatat ngaimi salet cu active ngaimi khi salet cu an nih hawi dang an ngut lio ah an bak lomi khi mah kan khi si tikah kha anih nih khan hodah mah tluk i mi kan an ih dih lio ah cu an ngut dih lio ah cu hodah ṭap hnga ti le thli tik a va bih cu a va bih tikah cun a kharuah bak i har tuk he le sinu te cu ai dawh tuk le tarlu bak nih cun zoh a kharuah har tuk imah ah khan tlawmpal ah khan mah minu te kha a tlau a tlau i mah bak cun aa bia duh tak ve cu mah nu te cu thaizing ah cu tho la mu tar nu te cu a bia kha ai sum kho lo i mu kha kha kha nizan zan nan i kar ah khan nan i kar ah khan nan ngut kar ah khan nungak ai dawh tuk minu te a rak ra mah ruang ah khan tu zan cu it ti hlah u ti kan bawh la i kan tlaih la an ti makhan a zan hnih nak zong cu matte ṭhiam ṭhiam te cu a rak ra i mu a zei nemam cu ti an celh an ngu dih an ba tuknak kha si ve cu mu mah tikah cu an ngu dih hoi i tarnu te cu ka nu he na lo ka ti pa cu ka nu ki phet la tuk dai na pi na lo pa la ka ti ani kha it ti lo cu mu it lo ye a ki ti ke va bi cu va bi i mah khan zei lo la sinu cu a rak a rak tap hoi e mah khan an tlai kho hoi lo ani amah lawng si tikah khan mu le mah khan azan thumnak ah khan cun it ti hlah ulu nan mati nan ka ih tak pangah cun e ka tlai kan tlai kho le lo e ai duh tuk e mah minu hi a umpi minu cu a rak si ko hi ta khan ati i mah tikah khan azan thumnak ah cun kan it ti le lo kan hngak ve ko la kan hngak kan hngak pi lai mu anti azan thumnak cu van phan avan phan i azan thumnak zong cu zeiken tel amba tuk tikah khan mu an it an it ṭhan an it natein khan a zan thumnak te ah khan cun ti mah le sinu te kha zei kan ti lai a vapa kha vawlei tangah an phum cang lai caah khan ti a ngaihchia tuk tikah khan fawi le bai in a kir ti lo zinglei tiang kha a ṭap a ṭap i mu mah tikah khan zei kan ti lai zinglei fingrei a van khi a van cat lai zeikin tala zinglei i mu khua a van daih lai ti ar a khuang mi te kha mah bakin khan ar a khuan bakin khan a lungfim mah le sinu ka mu o sau tuk pe ka um cang hi ati mah bakhan a ran nak in a tli a tlik lio ah khan zeikin tala ama kha chu a tli na ti in ti a zei ti dah philh ti ah cun ti a puan te a rak philh ta i maka kha a puan te kha a min ah khan zeitin dan au tiah cun ti zotung holh in an auhmi se mu i a min te a um maka khate kha zeiken tela khi a puan te kha a philhmi kha ti an lak le amah kha can tlai kholo tikah khan a puan te kha an lak zok le ti ai du tuk le mah a puan te cu an zoh tikah khan minung nih an rak ngeih balmi salo minung atu a hlan zongah khan ti thiam can rak tah na tiin khan kha le sinu nih a ngeihmi kha minung nih an ngeihmi rak si lo mah tikah cun lungo bawi sinah khan aw lungo i ti bawi sinah khan mah thawngpang kha va thang a va thang i ma pu tho nge thi tho a thi a thihnak i a zan ah khan lasinu nih puan a phil timi kha a than tikah khan makhapuan kha rak pu tiah khan a ti hna i a rennak in khan lungo a bawi sinah khan mah puan ti kha an va pek i amah nih khan makha puan kha ai zohchun le amaka zawn ah khan titar nu pakhat te kha a tahter a fawinak in a min ka chim tia lo mu i thiam tak thiam nu sinah khan makha kha a va ap i makha kha a tahter a tahter i makha kha a tahter mi kha zeidah si tiah cu con lo timi kha a rak chuahnak si i mah ruangah cun ti atu zan ah hi mino dihlak sinah ti tlawngpal te keimah ka theih mi si loin uh, hika zawn ah kan u le kan mah lei kanmah nak a thim deuhmi a thiam deuhmi an ṭialmi si caah mu lai thil a chuahkehnak le ai thoknak taktak cu zotung lei si le atu ah khin ti kanmah thlentlang hakha falam zong nih ti thil puan tampi kan nei cu mu na ti in khan lai thil ai thawhkehnak cu la sinu sin a rami si khuachi sin a rami si i atu ah hin cu khuachia sin in a rami lai thil cu zei ruangah dah laimi nih kan tlaihchan zei ruangah dah laimi nih cun kan duh zeiruangah dah khuachia ta pei si cu tiah khan biahalnak tampi a chuak men lai. Asinatiin khan khuachinu ta kha kan duhmi le kan tlaihchanmi a rak si lo. A ruang cu makhakha a thimi pa nih a nupi nu le si nih a philhmi puan kha ti zei generation in khan an ta an ta an ta ṭhan lengmang makha con lo in khan ai thawk ai thawk i an ta an ta i atu chan thar ah khan zeidah a cang tiah cun color kha an thlen cang design dang an thlen cang i atu ah a sanmi hi kan i hrukmi hi ti kanmah lai thil a senmi hi mah kan i hrukmi hi atu chan thar nih khan zohchunh in khan khan an van ta an van ta i lai thil timi kha a chuak cu ruangah cun lai thil kan ti tikah khan hakha le thantlang le mara le zotung e falame te dime temi kha aho hmanh nih khan kanmah nih kan paingmi kan zegentele kan paimi um lo ka chim duhnak mu atu ah life in nan thlah ko la na life in nan thlah lai caah khan ka chimmi zong kha an theih dih ko la Cu ruangah mah thil hi keimah ka thil si, mehi hi keimah ka ta si, Hakha ta si, Zophei ta si, Mara ta si, Zotung ta si tiin khan kanmah nih khan khunafaamnak kan nei kho lo. Zei ruangah tiah cun kha lai thil ai thawh kehnak taktak kha lasi sin a rami si caah khan mah lasi nu nih a philhmi puan kha thiam tak thiam nih generation thar in khan a thar in khan an tah ṭhan lengmang tikah khan ti ai dawh tukmi lai thil thuam a chuak i mah khakha tu zan caan ah chim ka duhmi cu lai miphun cu phun a ngeimi kan si holh a ngeimi kan si macun peng le tlang pathian nih thluachuah a kan pekmi chin miphun kan si caah khan miphun pakhat identity kan si khawhnak ding kan langhternak dingah cu thil puan a herh tuk caah khan nihin ni ahhin kan lai thil ai thawhkehnak cu lasi khuachia sinin a ra kan ti natein khuachia sin in a rami theng kha si loin nihin ni ah atu nangmah le keimah nih kan a hrukmi mu hi kan lai thil duhduh hi a fim a thiammi nih kan fale nih takau ṭhangthar zong nih seh mei hi bantuk ai dawhmi hi zeiti ik hmanh ah khan philh lo tiin khan ti thlau lo tiin khan nanmah nih khan nan nan huhphanh lai nan zohkhanh lai miphun dang sin nan dir tikah lai mi na si an theihnak ding cu hi bantuk thil nai hruk lawng ah khan ti aw anih cu Burmese Chin aw Laimi a si timi kha a kan theih. Mah tikah khan maka kha Laimi kan sinak kha kan thilpuan in a langh tikah khan kha kan thilpuan kha khoika in dah a chuah tiah na hal ṭhan tik hna ah khan a tumbia ai thawhnak cu Zotung, Matupi peng Pu Tho Khe sinin a rami le sinu nungak Duh sin a rami si i maka kha Pathian ni nihin ni ahhin Laimi le Pathian cu ṭhen awk ṭhen awk kan ṭhat lo caah Lai, lai thil a duh a si ah cu lasi khuachia na duh ruangah si khuachia na, na ṭenh piak kan ti kanmah upa uh, zei kan ti le kan pi le kan pu zong nih elnak tampi a chuak asina tiin thilpuan in kan miphun sinak kha kan langhter ve lo i kan ṭenh ve lo a si cu zei thil in dah na langhter la miphun dang thil ma dai hruk lai miphun dang thil in ma lai mi kha si na ti lai ngah lo cu cu ruangah cun kanmah kan traditional thil kan neihmi nih hin dawkaw Chin na sinak cu a langhter cu vawlei pumpi ah ai dawh cemmi kha the best custom traditional award angahmi kha Miss Universe nu kha nan hmu ko cu mu kha khan nu zong kha Pathian nih a cawisan ruangah dakaw Miss Universe ah cu lai thil in cu laksawng a lak cu cu ruangah cun atu chan ah hin ka ka fa le zong nan si a mino a dangdang zong kan si a ti lasi sin a ra khuachia sin a ra tiah khan nan nek lai lo ne sawh hlah u si ka Pathian nih a kan pekmi kan thil thuam a si caah khan atu a lung a fim ciami zong si ah a ra lai dingmi ngakchia ṭhangthar zong nan si ah khan kilveng u zoh nanmah nih zoh khan u nan thil thuamthaw dawdawh kha zarhpini lawng ah si lo mu a dang dang ivan nan neih zong ah khan sunglawi tein i hruk u law mah kha miphun dang nih Chin kan sinak kha ti kanmah ti i phuan hau ti lo media kiban nan lang lai i mah thil thuam cu zei bantuk dah a si ti cu direct an theih la atu ah ti Myanmar Chin kan ti ah ti hohmanh an thei lo cu mirang pawl nih micheu cu Myanmar kan ti ah kha map an zoh i a lang ti lo an ti mah tikah cun Chin kan ti chinchin ah cu kan lang ti lo sihmanhsehlaw nihin ni ah hin Chin mi ruangah ti kan kawlrampi zong khi a thar in ti mirang nih an theih vawlei pumpi nih an theih. Zeiruangah tiah cu Bawipa nih a cawisanmi miphun kan si. Cu ruangah miphun pakhat kan sinak ah thil thuam a herh, holh kan ngaih a herh. Mah ruangah nangmah le keimah nih kilven kan herh tuk caah khan a dangdang nih lasi sin a rami si, khuachia sin a rami si, duh hlah duh hlah tiah na ti zongah khan ka pi, ka pu a si ahcun keimah ka identity ka sinak dingah ka thil thuam zeidah kai hruk ne lai tiah ka hal ṭhan hna law zeidah na leh lai? Mirang ta, Mirang thil thuam maw kan piah hna le black and white? si kho lo cu mu cu ruangah cun na identity a sinak dingah na thil puan cu a herh tukmi si caah khan nangmah nih na kilven hrimhrim lai nihin ni ah Australia ram ah ummi Chin mino dihlak zohchunh awk nan tlak tuk zarhpini paoha lai thil in kan na pum i hmanthlak kan tar tikah khan atu ah Kawlram ah aman cami business nan thei ma kan Kawlram chungah aman cami business cu lai thil si lai dawr cu Makhakha ka chim duhnak cu Pathian nih cawisan a kan duh ruangah khan matihin a kan cawisanmi a si caah khan zei bantuk harsatnak kan ton zongah pakhat le pakhat kan i daw hna lai. Kan thilthuam ah a thawhkehnak kha kan philh hna le lo. Zotung matu pengin a rami a si. Asinatiin matekhan miphun kan karh kan karh i Zotung lei matu lei zong kha British British nih khan ti matekhan buainak tampi a chuah tikah ti Mara lei le matu lei ah khan an thli an le tikah tikauh kanmah Hakha Thlantlang sinah an phan. kanmah thlantlang hakha nih khan makakha kan thilthuam kha ai dawhnak in kan ṭamh kan ṭamh tikah nihin ni ah hin kanmah hakha thilthuam a lo saloma hakha ta a lo cu sana tein khan kanmah chin dihlak nih kan a hrawmmi si mu chin dihlak nih kan ngeihmi kan thilthuam a si caah kanmah kha kan dihlak tein khan rak thei hna u si ti khan ka bia ka donghter tampi kai lawm